Rasputin tih hming hi i lo hre tawh ngai em? A ni ang mihring hi khawvelah hian an vak khawp mai a, mi maksak leh mi danglam bik a ni a. Ziak leh chhiar thiam pawh ni miah lo chungin a hun laia khawvel nawmchenna chi hrang hrang a chen a, a hausak mai bakah Russia lal leh lalnu te chu a thu hnuaiah dahin a duh duhin a ti kual vel thei hial a. Tun tumah chuan he mi maksak Rasputin-a chanchin hi han sawi la, engvangin nge a hmelmaten an huat em em tih leh an thah tak hial dan chanchin ngaihnawm tak hi i han ngai thla teh ang. Rasputin hi kum sangkhat zariat sawmruk leh pakuaah chhungkaw rethei takah a lo piang a, Siberia rama Pokrovsky-ah seilianin Lo neih chu an eizawnna ber a ni. An re thei em avangin zirna lamah kal loin an chhungkaw eizawnna ber lo neih chu a chhunzawm ta a ni. Nitin lo lama rim tak leh hah takin hna a thawk thin a. Tin, kan sawi tak ang khan ziak leh chhiar pawh thiam lo a ni a. An huan thla mah chuan re thei takin a nupui leh a fate nen an khawsa ve a. An nitin ei khawp an nei ve trawk trawk a ni ber mai. Rasputin-a chu kum sawmhnih leh pariat a nih chuan a nun a inthlak thleng ta hlawk mai a. Sakhuana lamah nat takin a kal ta a, an khawchheh vel hmun hrang hrangah te chuan rawngbawlna chhuan lamin a vak kual thin a ni. Chutia hun eng emaw chen a tih hnu chuan a tawpa tawpah chuan an in leh lo leh a nupui fanaute chu kum khua atan a chhuahsan hlen ta hial a ni. Chutia hun puma rawngbâwl tura a chhuah hnu chuan Rasputin chuan zuitu pawh a ngah chak hle a, tihdam rawngbâwlna te neiin a lâr chak ta hle mai a ni. Kum sangkhat zakua leh panga a lo inher chhuah meuh chuan Rasputin chu Russia ram pumah chuan a lâr tawh hle mai a, tihdam rawngbâwlna neiin natna chi tinreng ten an pan ruih ruih reng mai a ni. Pathian ang hial a ngai tawk pawh an tam tawh hle mai. Chutiang khawpa tihdam rawngbawlna a lar takah chuan Russia lalnu Alexandra beng hial a lo thleng ve ta a, a fapa Alexei damlo doctor te pawh an beidawn hial tawhna ti dam tur chuan a beisei ve ta tlat mai. Russia lal fapa Alexei chu hemophilia vanga damlo a ni a, hemophilia hi natna vang tak mai, thisen khal theilo natna a ni. A natna chu na tawh hle mah se, Rasputin chuan doctor te chawh damdawi zawng zawng chu a tih tawp sak vek a. Tawngtaina a tih dam tumin a bei ta a ni. Mak tak maiin chutia Rasputinan an tawngtai sak thin tak atang chuan Alexia chuan hma a sawn chak ta hle mai a. Chu chu Lalnuin a hmuh chuan a lawm hle mai a. Karlova Rasputin chu Russia rama hmeichhe thiltithei ber nen thiantha tak an ni ta hial a ni. Chutia Rasputinan a fapa a tihdam sak tak avang chuan Lalnu chuan Rasputin chu a ring ta hle mai a, a sawi apiang chu i he loin a awih a ni ta ber mai. Rasputin pawh a hma a lo neitu rethei tak ve mai thin kha. Chutia Lalnu thian tha tak a lo nih takah leh a mi rin zawng tak mai a lo nih takah chuan a nun a nuam sa chho ta hle mai a. Sum leh paiah pawh a hausa chakin nawmchenna chi hrang hrang lama a talna chho sawt ta hle mai a ni. Lalnu chuan Rasputina rawngbâwl sak turin chhiahhlawh tam tak a rawih sak a, chung chhiahhlawhte chu Rasputin chuan a nawm a mâk chuan a lo mutpui kual vel ṭhin a, tin, chhiahhlawh mai bâkah a hnung zuitute pawh chungah chuan an bâng bîk lo a ni, an ti ṭhin. Rasputin chu rawngbawltu leh tihdam rawngbawlh hna kalpuitu lar tak ni mah se, vantlang hriat loh lama a nun erawh a tawp hle thung a ni an ti thin. Zu leh sa lama nasa taka a tlan mai bakah mipat hmeichhia nawk awngah pawh a tal bawraw hle niin an sawi thin a. A hnung zuitu thenkhat te chu a pawng sual thin mai bakah a ti duh dah thin hle niin an sawi a. Mahse, chung a khawsak dan te chu finfiahna a awm loh avangin leh, Amah Rasputin chuan mi hneh theihna mak tak mai a neih avangin tu mahin amah do zawng emaw ep zawngin hma an la ngam meuh lo a ni ber mai. Rasputin-a hi kan sawi tak ang khan mi maksak tak mai a ni a, a thil tih theihna hi khawi lam atanga a neih nge tih chu chiang taka sawi theih ni lo mah se, thil tih theihna eng emaw tak chu a nei ngei a ni. Amah zuitu mi singtel tam tak a nei a, Chung a hnung zuitu rinawm tak tak te chuan a thusawi leh thil tih thin te chu i he lo in an awih dual dual a ni ber mai. A huha ngana in Lalnu thian tha tak a lo ni tawh bawk nen Russia ram rorelna ah pawh thuk tak in a inrawlh tawh a. A hnung zuitu zing a duhsak zawng deuh te chu Russia ram Minister ah te ruat tir in Indona ah Russia chet vel dan tur thleng in a lo sawi ve thin a ni. Chuvang chuan amah ngaina ah a hnung zuitu an pun chak ang bawkin amah hawtu leh beitu pawh an pung chak chho ta hle mai. Amah hawtu te chuan Rasputina chu Pathian rawngbawltu ni loin he leia a taka Setana lo kal a ni ringawt e tih chu an ngaih dan a ni ve thung a. Thim lal fapa eng thuama inthuam leh lemchang mai mai niin an ngai thung a ni. a thil tih theihna leh tihdam theihna te pawh chu thim lal thil tih theihna a ni tih chu an ring bur mai. Chuvang chuan chutiang misual, a ruka lem changin an ram rorelna a thu a nei ve viau mai leh a inrawlh thuk ta viau mai chu sorkar mi pawimawhte zingah chuan ngaithei lo tu an tam chho ta hle a. An zinga langsar ber pawl chu Vladimir Puruzhkevich a ni. Chutianga tlangkam leh sawisep a tam tak em avang chuan Police te pawh chuan a rukin Rasputin chu an chhui ru ta reng a. A ni tin hun hman dan leh khawsak dan te chu uluk takin a rukin an thli thlai ta a ni. Kum sangkhat zakua leh sawm panga ah chuan Special Team dinin Chung special team te chuan Rasputin chhui hna chu an thawk ta a. February ni sawm pakua sangkhat zakua leh sawm panga, zandar sawm leh minute sawm panga ah chuan Rasputin chu building pakhat atanga hmeichhe pahnih nen an chhuak duh nai hmuh a ni a. Zankhua ah thang bawhin zingdar thuma amahin a lo haw leh chauh a, a nula hruai te chu hmuh zui tur an awm lo a ni. Tin, March ni sawmah chuan Rasputin a chu Gorokhovai kawtther a nawh chi zuar pakhat nen an inzui lai hmuh a ni leh bawk a. Tin, May ni sawm pahnihah chuan a inluah lai a nawh chi zuar a hruai lut lai hmuh a ni bawk a. He nula hi a room-ah hian kal hnanin a hriat loh hlanin chhiah hlawh nuin a chhuahtir nghe nghe a ni. Chutiang chuan nitin mai chuan Rasputin chu nula leh nawh chi zuar a kawp lai hmuh a ni ta reng mai a ni. Mahse, heng an thil hmuh leh hriat te hi vantlang hriat a puan zar ngam a ni lo a. A chhan chu chanchinbu leh media zawng zawng chu lalthu neihna hnuai a awm vek vang a ni. Mahse, Rasputin-a khawsak dan chu thup reng theih a ni ta lo va, chanchinbu mite pawh chuan lal phalna lova thu an chhuah avanga pawisa chawi ngaite chawi inhuam chungin chanchinbu lamah te hial an chhuah chho ta a ni. Mipuite pawhin Rasputin-a khawsak dan leh Lal leh Lalnu a thuhnuaia a dah dan te chu an rawn hrethiam chho ve ta a. Chutianga boruak rip tak a in up reng mai chu November ni sawm pali sangkhat zakua leh sawm parukah chuan a puak keh ta a ni. November ni sawm pali sangkhat zakua leh sawm pali ah chuan Vladimir Puruskevich chuan Russia Parliament-ah thu sawiin Rasputin-a'n an ram a tihchhiat dan leh Lal leh Lalnu a thu hnuaia a dah dan te chu huaisen takin a sawi chhuak ta piap piap mai a ni. Chu Parliament chhungah chuan mi pakhat Felix Yusupov a awm ve a, a ni hi Lal chi leh kuang ni mah se Rasputin a haw em em tu a ni. Vladimir-a'n Parliament-a thu a sawi zan chuan Felix chuan telephone hmanga Yusupov chu be pawpin Rasputin-a dah that chu Russia ram chhanna pawimawh tak a nih thu a hrilh a.

Zan dar khatah amah Yasupov-a motor chuan Rasputin chu a chenna hmun atangin an va hruai chhuak ang a. Doctor Lazovat-a chu Rasputin-a'n a la hmelhriat ve vak loh avangin driver lem ah incheiin motor a khalh dawn a ni. Yasupov-a in an thlen hnu chuan kawng ka hnaih theih ang berah motor chu an hung ang a. A ruk theih ang berin Rasputin chu an hruai lut dawn a ni. Hetia an tih chhan chu Rasputin-a hian vengtu a neih ve reng avang leh chung mite chuan khawi maw lai atanga an lo en thlak ve reng an hloh vang a ni. In an thlen hnu chuan Yusupov chuan Rasputin chu in hnuai lamah a hruai thla ang a, Doctor Lazovat erawh in chung lamah an thiante a pawh chho thung ang. Pindan hnuai lam an thlan chhan chu a bang a chah avangin silai hmeh puah a ngaih thut pawha a ri a rin lutuk loh nan an ti a ni. Chu pindanah chuan dawhkan mawi takah eitur tuihnai chi hrang hrang an lo chhawp lawk ang a, mahse chung ei tur te chu cyanide tur hlauhawm tak hmanga sawng bawl an ni ang a. Rasputinan a ei hnu minute sawm panga chhung lekin a thi mai dawn a ni. Tichuan Rasputin an hruai chhuahna motor chu Yusupov-a rel Saint Petersburg lam pan turah chuan an thawn ang a, Rasputina thawmhnaw te chu an hal ral bawk ang. Mahse, Rasputina ruang erawh a bul hnai lei atangin luiah an paih thla ang a. Chu lui chu a vawh em avangin a chunglang chu vurin a ti khang vek thin a. Chuvang chuan Rasputina ruang chu hmuh theih a ni dawn lo va. Hnuhma engmah hnutchhiah loin Rasputina chu an dah tha dawn a ni. Mahse, an harsatna lian ber erawh engtin nge Rasputin-a chu an sawm chhuah thei ang tih chu a ni. Chumi atan chuan Yasupof-a chuan a awm a tina der anga Rasputin-a tihdam beiseiin a pan thin dawn a ni. Yasupof-a chuan nupui hmel tha tak mai Irina-i kum sawmhnih leh pakhat chauh-a upa a neih a, chu chu Rasputin-a chak lohna lai ber nia an hriat avangin tawk tarh atan an hmang dawn a ni. Tichuan an hun ruat December ni sawmhnih leh pakua chu a rawn inhner chhuak ta a. Hemi hma thla khat liam ta atang khan Yasupova chuan a awm ti na derin ni tin deuh thaw Rasputin hmu tur chuan a kal thin a. An tawktarh tur ber a nupui Irinai pawh Rasputin chuan chiang vak lo chuan a hmelhriat tawh a ni. Tichuan, December ni sawmhnih leh pakua a lo inher chhuah chuan Yasupova chuan a nupui leh a thiante chuan an inah party an huai hawt dawn thu leh a lo telpui theih chuan an lawm hle tur thu a hrilh ta a. Rasputin-a hmeichhia leh nawmchenna thlahlel ta reng reng chuan i he hauh lovin a aw nghal ta mai a ni. Party chu zan dar khat aṭan a nih dawn thu leh zanlai dar sawm pahniha amah Yesupova chuan a rawn hruai tur thu chu Rasputina hnenah chuan a hrilh nghal a. Tichuan, an hun ruat December ni sawmhnih leh pakua zan dar sawm pakhat a rik chuan Doctor Lazovada chu driver anga inchei chuan Yesupova in kawtah chuan motor nen chuan a rawn inlan ta thlap mai. Chu zan khawvawt vin tu mai hnuaiah chuan

A ei leh in turah te chuan tur hlauhawm tak cyanide te chu lo phulhin uluk thei ang berin an lo buatsaih bawk a. Rasputina'n a rinhlelh loh nan anmahni ei tur bik, tur telh ve loh te pawh uluk takin an lo buatsaih a, party pangai ang chiin an lo buatsaih a ni. Chutih mek lai chuan Rasputina pawh a chenna in lamah chuan hun hlimawm tak a hmang ngei dawn nia in ngaiin phur takin a insiam surh surh mai a, mahse he mi zan hian mak tak maiin a hma a a tih ngai reng reng lo angin a fanu leh a secretary hnenah chuan Yusupov-a inah a kal dawn thu a sawi ve tlat mai a ni. A hma zawng zawng chuan Rasputin hian a kalna tur tumah a hrilh ngai lo a ni. Tichuan minute sawmli leh panga a liam leh hnu chuan Yusupov-a in kawtah chuan Rasputin-a chuanna motor chu a rawn inhung ta rup mai. In lama lo nghak mek tu te chuan an ruahmanna ang zela thil a kal nia ngaiin an phur tawh hle mai. Tichuan an ruahman ang chiah chuan Rasputin-a chu in hnuai pindanah chuan Yusupov chuan dawhkan a kilpui a, a thian dang zawng te chuan an chanchin ngai changin in chung lamah thaw dep depin an lo nghak a ni. Darkar chan ve vel a liam tih chuan mangang tak maiin Yusupov chu a rawn tlan chho a, a thiante bulah chuan He putar hian engmah a ein a in duh lo, engtin nge ka tih dawn? Ka nupui leh a thiante awmna lah chu min zawt sek tawh mai bawk si, tiin mangang tak maiin a rawn sawi ta heu mai. Vladimir Puruskevic chuan lo chhang vatin, Rang takin zuk chhuk leh rawh. Engtikah emaw chuan a eiin a in ngei ngei ang. Zuk chhuk leh vat rawh, a lo rawl bo ange, tiin a tir thla leh ta a. Minute sawm panga vel a liam leh tih chuan inchung lama an thawm lo ngai thla reng tu te chuan wine bottle in hawng ri pap pap ri te chu an hre ta a. Rasputina chuan wine chu a in ngei nia ngaiin an hlim hlawm hle mai. Mahse a hnu dar kar chan ve velah chuan Yosupov bawk chu rawn chho lehin khu misual khu a thi thei lo. Wine a inah cake pawh a ei, Mahse, a taksa ah tur khan hna engmah a thawk thei lo, a rawn ti ta heu mai. A ngaihna an hre lo in an beidawng tan ta hle mai. Rasputin chu mihring ni lo in thiltih theihna eng emaw tak a nei niin an ngai ta hial mai. Chutia a ngaihna hre lo taka hun eng emaw chen an awm hnu chuan Yusupov bawk chuan Silai in kap mai ang a rawn ti chhuak ta phawng mai. Chu ruahmanna chu an duh loh tak ni mah se, duh thlan tur dang awm chuang ta hek lo. Silai a kap mai tur chuan Yosupov chuan dawhkana pistol chu a hum thla ta a. Minute nga pawh a ral hman lo tih chuan Silai puak ri thang leh mihring tlu thum dup thawm an hre ta. Hmanhmawh takin in hnuai lamah chuan an zuk tlan thla a. An hmelma Rasputin chu chhuat laiah chuan a lo let zuar mai. An thil tumah chuan an hlawhtling ta ngei nia ngaiin hlawhtlinna chibai an inbuk sap sap mai a. Tichuan Rasputina coat chu phelhin Lieutenant Sergei Sukhotin chuan a ha a. A thawmhnaw dangte pawh phelhin hal ral turin an keng bawk a. Tichuan car-ah chuangin an inkhalh chhuak ta a ni. Hetia an tih chhan chu Lieutenant Sergei Sukhotin chu An ruang ama Rasputin nen an in ang deuh ber a, chuvang chuan zan thim hnuaiah chuan Rasputin-a vengtu tute ne maw lo en thla ru pawh ni se, Rasputin chuan chulai hmun chu him taka a chhuahsan nia an ngaih theih nan a ni. Chutih chhung chuan Yusupov leh. Vladimir Puruskevich te chuan Rasputin-a ruang chu lo awmpuiin an thiante lo let leh hun chu an lo nghak a ni. Mahse, chutia ruang nena an awm reng lai chuan inhnuai lamah chuan ke pen thawm leh kawngka inhawng thawm an hre ta tlat mai. Rang takin tukverh atang chuan an han en a, a thi tawh ni ngei an ngaih Rasputin ngei mai chu gate lam pan chuan tual zawl zau takah chuan thei leh thei loa a phei tuang tuang lai an zuk hmu ta thut mai. Ram takin Puruskevich chuan pistol chu a chuh leh nghal a, in hnuai lamah tlan thla nghalin Rasputin chu a zuk um zui ta nghal a. A pistol chu vawi hnih lai a han hmet puak leh a, mahse a ṭhelh ve ve tlat mai. Chutih lai tak chuan kawttherah chuan mi pahnih an lo kal leh kher nen a kap zui ngam leh ta rih lo va. Rasputin chuan gate a thleng tak ngial hman tawh dawn bawk si. Mahse pistol chu vawi khat a han hmet puak leh a. Rasputin chu tualcharah chuan a bawk khup ta hnawk mai. Hetih hun lai hian zing lam dar thum a pel tawh hial a, mi in an hmu em tih pawh ngaihtuah theih a ni tawh lova, an ruahmanna anga thil a kal tak loh avangin an buai nuaih nuaih a ni ta ber mai. An hlauh a ngeiin silai ri hriain vengtu sipai pahnih an lo lang nghal thawt mai a, tin Rasputin-a ruang let reng mai pawh Thu rukna hun awm tawh hek lo le, an rawn hmu ta vek mai a ni. Mahse, an vannei a siamin chung sipai pahnih te chu Rasputin-a haw em em tu te an lo ni hlauh mai a. Rasputin a thi tih an hriat chuan an lawm zawk ta hial mai. Vladimir Puruskevic chuan chung sipai te hnenah chuan Engmah in hmu lo a, silai ri pawh in hre lo, tiin chulai hmun chu chhuahsan nghal vat turin a hrilh nghal a. Tichuan, Rasputin-a ruang chu in chhungah la lutin parda-in an hlawm a. Chutih mek lai chuan an thian dang mi pathum te pawh kha an lo let leh tawh a. Rasputin-a thawmhnaw te chu Hal ral loin an la rawn hawn leh tlat mai. A chhan chu an hal ral tumna rela mei chhemna ah chuan a len loh vang a lo ni a, a tih dan dang an ngaihtuah mai a ngai dawn ta a ni. Tichuan, Rasputin-a ruang chu motor ah hlangin luia paih turin Petrovsky lei lam chu an panpui ta a ni. Heti hun lai hian khua a var lek lek tawh a, Petrovsky lei atang chuan Rasputin-a ruang chu lui hnuai lui lian tak mai leh vawt tak maiah chuan an paih thla ta a. A thawmhnaw te pawh tih dan tur dang ngaihtuah hman a nih tawh loh avangin an theh thla ta tawp tawp mai a ni. Tichuan an thil ruahman an zawh hnu chuan Yasupovo-a in lamah chuan an let leh a. Heta an let leh hnu hian zing lam dar nga a pel tawh a, Khua a var ṭep tawh a ni. Chutia Iesu pawh fa ina an let leh hnu chuan Rasputina but khing leh lam chu an lo paih hmaih palh hlauh mai tih an va hmu leh hnuhnawh a. Chu mai bakah, khua a en tak deuh avangin tualzawl velah te chuan Rasputina thisen chu a lo darh neih nuai mai a lo ni. Mahse, khua a en chhunzawm tak avangin engmah tih chhunzawm ngam a ni ta lo va. Mahni in lam panin an haw darh ta ngawt mai a ni. Ni hnih a liam leh hnu January ni khat kum thar ni takah chuan mipui te chuan thil dik lo chu an rawn hmu tan ta. Lei hnuaia vur khang kara but khing leh lam chu awlsam taka hmuh theih a rawn ni ta a. Tin, lei fawn ban velah te chuan thisen a lo kai hniang hnuang mai. Rinhlelh rual loin tualthahna a thleng a ni tih a rin theih nghal a ni. Tichuan, police te chuan an han chhui chiang a, lui chung langa vur khal hnuaiah chuan Rasputin-a ruang chu an zuk hmu ta a ni. Harsa lo takin a thattu te pawh an hre leh nghal mai a. Mahse, a thattu te hi sorkar mi pawimawh tak tak an nih bakah Rasputin-a tantu leh hawtute inkarah boruak rip tak a awm avangin an lalza chuan a man tir ngam ta lo a ni. Tichuan, Dmitry Pavlovich Doctor Lazovat leh Lieutenant Sergei Sukhotin te chuan Russia ram chhuahsan in an tlan chhe ta a. Vladimir Puruzhkevik erawh hun eng emaw chen Russia ramah chuan a awm chhun zawm a, mahse a hriselna lo tha lo chho in Rasputin an thah hnu rei vak lo ah chuan a boral zui ve ta nghe nghe a ni. A bul tumtu ber leh a meizang hlaptu ber, Felix Yesupov pawh a nupui Irina-i nen France ram lamah tlanchhiahin chutah chuan an inbeng bel ta a ni. Kum sangkhat zakua sawm ruk leh pasarih a chanchin bumi ten an kawmnaah Felix Yesupov hi khatiang thil kha ti leh ngai ta se, i ti leh ang em? tia an zawhna chu ti leh ang tiin a chhang nghe nghe a ni.